Wythnos digartrefedd ydy hon. Um, Dyn ni yma heddiw i, i tre codi ymwybyddiaeth am digartrefedd yng Ngwynedd. A dwi yma efo Colleen, sy'n rheolwr uh, yr adran digartrefedd. A gobeithio byddwn ni'n um, Basio rhyw lot o myths am ddigartrefedd yn Gwynedd, yym ma' 'na rai onyn nhw yn bendant. Yym so dwi dwi 'di ca'l sawl cwestiwn gan y cyhoedd yym am y sefyllfa digartrefedd yn Gwynedd ag yym ma' 'na wyth o nw dwi'n meddwl a fydden i'n fydda i'n gofyn nhw i Keleina, Keleina ateb nhw. So cwestiwn cynta, ie, yym ma' ma' pobl yn t'od yn yn Gwynedd does 'na ni- ddim lot o bobl yn cysgu ar y stryd ie ma' pobl yn yn meddwl bod digartrefedd yn pobol yn cysgu ar y stryd ond dy- ma' dydi hynny ddim yn realiti so faint o bobol yym be' di'r be' di yr angen yn yym yn Gwynedd am y cefnogaeth digartrefedd? Yy diolch am y cwestiwn Craig. Yym flwyddyn dwytha yym o' 'na ffigyra reit frawychus o bobol yn cyflwyno i Cyngor Gwynedd Yym, o' 'na jyst iawn i fil o bobl wedi dod at y cyngor yn gofyn am help mewn rhyw ffor'. Ma' hynna'n gallu meddwl petha' ataliol, ma'n gallu meddwl petha' bo' nhw gennyn nhw ddim llety, bo' nhw'n ca'l trafferthion efo landlord, ma' 'na lwyth o resyma' gwahanol. Yym, dwi'n meddwl o ran cysgu ar y stryd, ma' hwnna'n gam argraff yym am ddigartrefedd yn Gwynedd, a dwi'n ca'l hwnna'n amal fel rheolwr y gwasanaeth. Yym, ma' 'na elfen o, dwi'n meddwl, y gwaith da ma'r adran yn neud, sydd yn nadu pobl fod ar y stryd, ond dwi'n meddwl hefyd, yym, ma' 'na rwbath dwi'n ddeud ydi digartrefedd cudd, yym, lle ma' pobl yn amal mewn ysbyty a methu dychwelyd adra, ma' nhw mewn tŷ sy' gyna ella gormod o bobl yn byw yno fo a nad o's 'na'm lle iddyn nhw. Chydig o dai anaddas hefyd lle ma' 'na damprwydd difrifol yna a na fedrwn cario mlaen i fyw 'na ag lot o bobol ella'n cysgu ar soffa, teuluoedd a ffrindia a t'mo' oherwydd 'di o ddim yn dilyn be' ma' pobol yn feddwl ydi digartrefedd, 'di o'm yn meddwl bod o'n llai o broblam Achos bod ni ddim yn gweld nhw. Ia, 'di o'm yn weladwy.
Ia, ag- a hefyd, ma' 'na, ar ben y pobl sy'n cyflwyno ni fel di- di- yn digartref, hefyd ma' 'na pobl sy ddim yn neud hynny, sy- sy'n cysgu ar sofas a ll- a llefydd fel 'na, sy ddim yn hyd yn oed dod aton ni, so... O, ma' hynna'n digwydd yn amal, a mae o'n digwydd, yym, lot o'r bobl weithia' sy wir angan y help, 'dyn nhw ddim yn gwbod bo' help ar ga'l, a dyna pam 'dan ni'n neud yr wsos ymwybyddiaeth 'ma, i roid 'yn hunan allan, i neud yn siŵr bo' pawb yn gwbo bod y cyngor yna. i roid y cymorth iddyn nhw. Ac jyst eisiau nodi a canmol yr adran, pan wnes i gychwyn fel Aelod Cabinet Tai ag Eiddo oedd 'na pobl yn cysgu ar y stryd ond yn erbyn hyn does... dydy hyn ddim yn issue rili na? Na. Dwi'm yn deud bod neb yn cysgu ar y stryd ond dydi o ddim yn issue na? Na. ...sy'n sy'n neud pobl yn meddwl bod 'na ddim issue ddigartrefedd achos bod nhw ddim yn gweld pobl yn cysgu ar y stryd. Yndi. Iawn, so yr ail cwestiwn ydi yym faint o bobl sy mewn llety dros dro, yym t'od ma' 'na u- un elfen o hynny ydi faint ma' hynny'n costio achos of course 'dyn ni fel fel trigolion lleol yn talu treth ar gyfer hynny on' y y y peth mw- mwya na hynny yn fy marn i ydi ydi y pobol tu ôl hynny. Yym t'od dydi dydi pobol eto dydi e'n dydi dydi pobol ddim yn gweld yr yr y yr y pobol yma na achos m- 'dyn ni'n edrych ar ôl nw. So be' 'di maint y problem faint o bobol 'dyn ni'n edrych ar ôl? Yym ma' maint y broblam wedi tyfu'n sylweddol drost y blynyddoedd dwytha, yym odd lot o hynna i neud efo covid yn y lle cynta yym lle nath Llywodraeth Cymru neud newidiada deddfwriaethol lle nathon nw ddod â yym rwbeth i mewn lle oddan nw'n galw fo'n No one sleeps out, neb yn cysgu allan oherwydd Covid, yym a nath hynna olygu bo' ni'n goro lle tua unrhyw berson o'dd yn cyflwyno i ni. Yym nath y ffigyra yna neidio ag ar i ucha yn y cyfnod o'r ddwy flynadd dwytha ma' 'di bod yn tua 280 o bobol mewn llety argyfwng a ma' hynna'n gallu meddwl gwyliau brecwast, gwestai, carafáns. Yym, dwi'n falch o ddeud, o ymdrechion y, t'mod, y swyddogion, bod o'n dod i lawr. Yym, heddiw 'ma, mae o'n ista ar tua 175 o bobl. T'mo', mae o'n, mae o'n 'di dod i lawr yn sylweddol, a dwi'n falch o gadeu hynna fatha rheolwr gwasanaeth, achos dydi o'm yn addas i bobl fod mewn llety argyfwng yn hir dymor. Ma'r cyfleusterau, t'mod, Dydyn nhw ddim yn be dylia nhw fod am amser hir, mae o i fod mewn crisis, dio ddim i fod yna i fod yna am flwyddyn a ballu, so dwi, o'r elfen foesol dwi'n falch bod o'n dod i lawr. Yym t'o' ma' gin y cyngor ddyletswyddo statudol i lletyua'r pobol 'ma yym ag ma' hynny'n anodd weithia' pan ti'n sôn am y gost, yym t'bo' ma'r gost yn yn aruthrol. Yym, fedra i'm deud yn benodol i'r treth dalwr, ond mi fedra i sôn am faint ma' 'di gosti'r cyngor flwyddyn dwytha. Yym, ma'r gost am llety argyfwng yn chwech pwynt wyth miliwn flwyddyn dwytha, sydd yn sydd yn tynnu chdi'n ôl weithia'. Ond fel dwi newydd ddeud, ma' gynnon ni ddyletswydda statudol na 'dan ni ddim fel cyngor yn gallu anwybyddu. T'o' os 'di'r bobol yn dod i ofyn i ni am lety, Da ni'n gor'o' rhoi lle te. A da nisio roi lle te, da nisio watsiad ar ôl bobol Gwynedd, os gynnyn nw'm to uwch 'u penna', mm, da nisio roid o. Aeth y yym, wel, ti'n sôn am anfoesol, y- yn fy marn i, da ni be', y y chweched yym gwlad cyfoethoca yn y byd, ag da ni efo issue o bobol yn gorfod troi aton ni am rywle i aros. Ie. Ma', os ti'n sôn am anfoesol, dyna diffiniad ohono fo yn fy marn i. Yym, cant y cant cytuno.
Fyswn i yn deud, o, os os da ni'n mynd yn ôl cyn Covid, Oeddwn i wedi dod i fyny 'fo cynllun i i i tynnu pobl allan o'r sefyllfa yna, yym a wedyn Covid hitio, fel ti'n deud, Llywodraeth yn newid y rheola', a wedyn yr angen mynd a a a pob crisis 'dan ni'n mynd trwyadd yn cynyddu yr angen, a wedyn doedd be' odden ni 'di cynllunio ddim yn ddigon. Ond m- rŵan 'dyn ni efo cynllunio i i datrys y problem yna a t- a a a stopio fo fod mor Mae costus i i i fynna. Ia dwi me'wl dwi 'di gweithio am ers amsar maith yn yr adran 'lly ag cyn covid yym fedrai ddeud yn des hir do' 'na'm un person mewn gwely a brecwast a i gynyddu i dau gant wyth deg m- o- dros nos yym o t'bod o'dd o'n eitha difrifol.
Ond, pwynt arall, ie, pwynt arall, yym, dwi'n meddwl bod o'n werth canmol yr adran. Yym, dydy sefyllfa tu allan, y sefyllfa sy'n cael ei creu, y sefyllfa anfoesol, yym, ddim 'di newid, ella bod e 'di gwaethygu, ond y realiti ydi, fel oeddech chi'n deud, bod ni 'di d- dod â y yr y rhestr yna i lawr... Do. ...yym, trwy gwaith da 'dan ni'n neud. Do, a dwi'n falch iawn o hynna. Trydydd cwestiwn, ydy yr yy person digartref yn cael dewis lle maen nhw'n mynd? Yym, na 'di'r ateb, na dydyn nhw'm yn cael dewis lle maen nhw'n mynd. Yym, fodd bynnag, 'dan ni fel adran yn trio cymryd mewn i ystyriaeth sefyllfa bob unigolyn. Ma' bob person sy'n cyflwyno'n ddigartra efo sefyllfa gwahanol, yym a pan ma' nhw'n dod atan ni, 'dan ni'n asesu nhw, a 'dan ni'n gweld be' 'di anghenion nhw adeg yna, a gallith lot o'r bobl fod mewn gwaith, allith nhw fod yym efo plant yn 'r ysgol, plant yn coleg, yym ella 'thyn nhw fod efo yym support networks o'u cwmpas nhw, yym a peth dwytha 'dan ni isio fel adran ydi neud i sefyllfa nhw dim gwaeth yym wrth symud nhw i ardal lle ma' nhw'n gor'o' roi gore' i'r gwaith, lle ma' nhw'n gor'o' t'mo' yym distyrbio'r plant mewn addysg, lle maen nhw'n gorfod colli ella pobl sy'n rhoi cefnogaeth iddyn nhw o'u cwmpas nhw. So 'dan ni yn ystyried o a 'dan ni'n ymdrechu'n galad ofnadwy efo yym ddim llawer o yym lety o gwmpas i gadw pobl mor agos i'r lle 'dan ni'n gallu lle ma'r petha 'na'n mynd ymlaen ganddyn nhw. Achos dyna un o'r issues yy mwya 'dyn ni'n wynebu ydi'r ffaith bod bo' ni eisie helpu ond bo' 'na ddim llefydd a lletya i ni i ddefnyddio na a ma'n yn issue yy heriol iawn ydi? Ofnadwy. Ie.
Ofnadwy. Yym un peth yym faswn i'n licio deud eto cynwaliaeth eto Ydy, yym, dwi'n cofio, yym, blynyddoedd yn ôl, yn clywed ni'n sôn am, yym, y pobl fel unedau, ie? Ac o'n i'n... oeddwn ni yn horrendous, ie? Ie. So, a a i fi, oedd o'n oedd o fatha adlewyrchu, yym, y y diffyg empathi yn yr adran ella. Ond rŵan, pob tro dwi'n dod nôl atoch chi efo efo issues, a dwi 'di clywed gan pobl, yym, bod y bod y cwyn yn erbyn ni, A dwi'n herio chi, pob tro, yr ateb dwi'n cael ydi ateb empathetig iawn, a bod ni yn mynd yn milltir pellach i edrych ar ôl y pobl. Dydi o ddim yn yr adran yma, y Gabita says no o gwbl. Na. Ond un cwestiwn sydd yn dal yn dod i fyny gan cynghorwyr i fi ydi, os ydyn ni'n, os ydi y y person yna yn deud na i'r cynnig cynta 'dan ni'n roi iddyn nhw, Yym, maen nhw'n meddwl bod hynny yn olygu bod ni bod ni ddim yn cael cefnogaeth dim mwy. Ydy hynny yn myth neu yn wir? Dwi'n falch o ddeud bod o yn myth. Yym, tibod, pan mae gyn rywun reswm teilwng am ddeud na, fatha bod gynnyn nhw waith a bod nhw ddim yn mynd i allu cael dim tra- trafnidiaeth cyhoeddus i gyrraedd eu gwaith, yym, dan ni ddim yn cau y drws na cau ein llyfrau na yn dod â dyletswyddau i ben. Dan ni'n cydweithio efo'r person yna wedyn. Dan ni'n cydweithio a dan ni'n trio ffeindio yym, ryw opsiwn sydd yn gallu helpu nhw yn y tymor byr ac efo cynllun i ddod a nhw nôl i'w cynefin. Yym mae o'n digwydd lot mwy aml na be' ma' pobl yn feddwl yym ll- a 'dan ni 'dan ni'n sir gwledig ti'n gwbod yym dydan ni ddim yn ff- yn ffodus o ga'l trafnidiaeth cyhoeddus da t'bod ma' gin ti bobol sydd ella'n cyflwyno yn Pwllheli ag t'wod yr op- unig opsiwn sy'n Gaernarfon ond tria di gyrradd dy waith o Gaernarfon i Pwllheli erbyn wyth o gloch pob lwc ydi so 'dan ni yn trio ffeindio a ma'r ma'r swyddogion yn ymdrechu'n galad ag yn trio roi bob cefnogaeth i pobol ond mae o yn digwydd bo' pobol yn ca'l eu lleoli o'u cynefin ma' hynna'n digwydd ond 'dan ni bob tro'n trio ca'l cynllun i ga'l n'w nôl mor sydyn a 'dan ni'n gallu.

So, y cwestiwn nesa, a dwi'n gwybod yr ateb i hyn yn barod achos rwy'n un Aelod Cabinet Teg a Eiddo, ond ydy yym ydy o'n wir yym os ydyn nhw'n cysylltu â cynghorydd nhw bod nhw'n mynd i gael tŷ yn yn gyflymach neu ma' proses yn mynd i fod yn gyflymach neu dach chi'n dallt achos ma' hyn yn yn rhywbeth ma' cynghorwyr yn gofyn i fi yn aml iawn. Yym, na 'di'r ateb. Yym, dydi o'm yn meddwl bod pobl yn mynd i gael lle yn gynharach. Yym, ma' Cyngor Gwynedd yn dilyn polisi gosod, ac ma' 'na betha o fewn y polisi 'na sydd yn galluogi pa band neu lle ma' pobl yn mynd i gael eu blaenoriaethu, yym so na, dydi ca- cysylltu efo cynghorydd ddim yn mynd i gael lle i chdi'n gynt. Ond 'swn i yn annog pobl i gysylltu efo'u cynghorwyr i gael arweiniad a cefnogaeth yym efo'r prosesau'r cyngor ac efo'r polisïau, 'c'os Maen nhw'n eitha' cymhleth a maen nhw'n gorfod bod, ond dwi yn meddwl bod trigolion angen cysylltu efo'u cynghorwyr i gael yr, fel ti'n deud, i gael y cefnogaeth i roid arweiniad iddyn nhw ar be' sydd ar gael ac sut i ddilyn y broses. Ie, ac i wneud yn siŵr bod y person yna 'di deud bob dim wrth y cyngor, ie? Ie. N- n- because ma' ma'n digwydd yn yy mae 'di digwydd i i mi, ie, lle ma'r yy yy trigolyn wedi methu pethe. Mae cynghorydd yn gwybod amdanyn nhw a wedyn dan ni'n cael sgwrs efo chi a dach chi'n deud na na wel so o wel dach chi di methu rhywbeth ie? Ie na mae hynna'n wir yym bod y gwybodaeth yn gyflawn ag yn aml dydi person ella o fewn y gymuned sydd isio eiddo cymdeithasol ddim yn gwybod y gwybodaeth fysa'n neu gwahaniath i'w dandio nhw neu i'w cais nhw, ac ella bod cynghorydd yn gallu deud, wel, wyt ti 'di deud am yr anabledd neu wyt ti 'di deud am hyn, so bod nhw'n cael yr arweiniad yna. So dwi'n annog pobl i gysylltu efo'u cynghorwyr, ond dydi o'm yn mynd i gael llety'n gynt iddyn nhw. Na. 'Swn i'n, fyswn i'n deud, dwi'n hyderus fel Aelod Cabinet Tai ac Eiddo bod bod yr adran yma yn mynd i edrych ar ôl y pobl yna, ie? Ond os os ydy'r person, y trigolyn yna yn teimlo fel dydyn nhw'm 'di cael y gwasanaeth oedden nhw'n oedden nhw isie neu haeddu neu beth bynnag, Wedyn ddylwn i fynd at y cynghorydd i ddeud, wel, dwi'n meddwl bod 'na issue yma, a fasa'r cynghorydd wedyn yn siarad efo chi. A t'mod, 'dan ni'n agored, fel ti'n gwbod Craig, i ga'l 'yn herio ar unrhyw beth achos yym ethos yr adran ydi g- rhoi pobol yn ganolog yym t'bod dydan ni'm yma i fod yn annifyr efo neb a t'mod dwi yn mwynhau ca'l 'yn herio 'c'os 'di herio mond yn neu' chi well. Yep, bendant. Iawn, so yy pum munud cwestiwn i'n yym cynhenus, yym eto dwi'n gwbod yr ateb ond ma' yym ma' pobol yn gofyn y cwestiwn yma nawr iawn. Pam ma' pobol o tu allan y sir yn ca'l eu blaenoriaethu cyn pobol lleol? Yym swn i'm yn cytuno bo hwnna yn wir os dwi'n mynd i fod yn hollol onast. Yym ma' 'na eithriada 'Da ni fel cyngor yn gorfod lletya pobl y tu allan i'r sir. Yym un esiampl o hwnna ydi pan ma' 'na rywun yn ffoi trais, a trais difrifol yn fan 'na lle 'di o ddim yn saff iddyn nhw fod yn ei ardal nag yn agos i'w ardal nhw. A dwi me'wl be' sy'n bwysig i nodi fan 'ma ydi ma' bob un cyngor yn Cymru yn gor'o' neud yr un peth. So ella bo' 'na bobl o Gwynedd yn ffoi i rywle arall. Yym, so, t'mo', ma' gynna ni, fel dwi 'di deud, yy ma' gynna ni oblygiada statudol, a ma' hwn yn un o'nyn nw. Os ydi rywun yn ffoi trais, ma' gynnyn nw berffaith hawl cyflwyno i unrhyw awdurdod, ag hwnna ydi'r eithriad. Yym, t'mo', swn i'n licio deud, yym, be' 'di pobol ddim yn siarad am lot ydi, yy, mi ydan ni yn le lle ma' 'na twristiaeth 'di bod, yym, dros blynyddoedd a ma' 'na lot lot fawr o bobol yn hoffus o Gwynedd a yn amal iawn ydan ni'n ca'l pobol yn cyflwyno i ni yn deud t'o' o dwi isio dechra newydd yn Gwynedd dwi 'di bod yma ar wylia am blentyn ond be' 'di pobol yn y cyhoedd ella ddim yn weld ydi na dydan ni'm yn derbyn pobol t'o' 'dan ni'n asesu n'w a 'dan ni'n rhoid y cyngor iddyn n'w na sgynna ni ddim oblygiada statudol am bo' gynnyn n'w ddim cysylltiad lleol i Gwynedd a 'dan ni yn cysylltu nôl efo'u cyngor lleol n'w ag yn cynghori n'w.

Yn amlwg, mi ydan ni, dwi 'di sôn am yr elfen statudol yn flaenorol, yym ma' gynnon ni oblygiada statudol i helpu bob person. D- dim ots be' 'di cefndir nw, os 'di hwnna'n droseddol ne' ddim, ma' gynnon ni oblygiada statudol i helpu nw. Yym yn amlwg ma'r cyngor yma hefyd yn credu mewn ailsefydlu pobol yn y cymuneda. Yym, t'mo', ma' nhw 'di ca'l y feirniadaeth yn y llysoedd, ac yn amal wedi ca'l 'u cosbi am hynny, a 'dan ni'n gweithio'n agos efo asiantaethau fatha Gwasanaeth Prawf i ailsefydlu pobl ac i roid y cyfle gorau iddyn nhw i ailsefydlu. Yym, t'od, 'dan ni ddim yn feirniadol o neb, dim un cefndir, a 'dan ni yna i roid y cyfle yna i bobl. Yym, ma' hynna am y troseddwyr yn Gwynedd. Yym, tu allan i Gwynedd, yym, dydan ni'm yn ca'l lot o droseddwyr, tu allan i Gwynedd achos fel arfer ma nhw yn efo sort of yym conditions ma gynnyn nhw fatha petha ma nhw'n goro neud a ma nhw'n goro byw mewn llefydd ma nhw'n goro mynd i weld i probation workers yym so dydyn ni'm yn ca'l llawar o bobol tu allan i Gwynedd yn dod yym na swn i'm yn deud bo ni. A hyd yn oed hyd yn oed os os 'dyn ni'n meddwl amdanyn nhw i gyd 'dan ni ddim yn cartrefu pobol mewn llety a- anaddas na? Yym. 'Dyn ni'n t'od os ydyn nw angen cefnogaeth ma' cyfno- yy cefnogaeth yna ond neu' 'dyn ni'n cydweithio efo asiantaeth- yy asiantaethe gwahanol 'dyn ni'm yn jyst cyfo- cymryd pobol allan y carchar a wedyn dympio n'w os 'dyn nw'm yn addas na? Na ma' 'na lot lot fawr o waith yn ca'l 'i neud ma' 'na rwbath sy'n ca'l 'i alw yn prisoner pathway yym a ma' 'na lot o waith yn ca'l 'i neud lle 'dan ni'n mynd fewn i garchar yn fuan iawn i mewn i'w taith nhw i i gynllunio ar gyfer pryd maen nhw'n dod allan, a mae hynna'n gweithio efo gwahanol adrannau yn y heddlu, gwahanol adrannau yn y gwasanaeth prawf, ac yndi, mae o'n gorfod bod yn letu addas i'r person ac i'r cyhoedd. Yym, na, fel ti'n deud, 'dan ni'm yn jyst rhoid pobl, ma' 'na lot o ystyriaethau mynd i mewn iddo fo, ac maen nhw'n cael cefnogaeth gin lot o asiantaethau i wneud o, gobeithio'n llwyddiannus, a 'dan ni'n rhan creiddiol o hwnna, achos, t'mod, os na sgin ti gartre, Sut, pa gyfle sgin ti ail sefydlu? Heb gyfeiriad, gedri dim cael job. Heb gyfeiriad, gedri dim cael banc. Heb gyfeiriad, gedri dim cael doctor. So, t'mod, ma' hwnna'n greiddiol i'r ail sefydlu. So, t'mo', i fynd â fo nôl ydi, yndan, mi ydan ni'n cefnogi pobl efo cefndiroedd troseddol. Ma' gynnon ni gyfrifoldeb cyfreithiol i neud. Ie. Ond wedyn hefyd, ma' 'na gyfrifoldeb moesol. T'od, dydan ni'm yma i feirniadu'r bobol 'ma. Ie. A dwi falch bo' ni'n gallu roid y cyfla A ti'n iawn fel fel o' chi'n deud heb ti sgennych chi ddim byd. Sgin ti'm byd. A ma' ynny'n wir am bawb.
Pawb. Hmm. Bob person dim jyst pobol sydd yn troseddu. Ie.
So yr seithfed cwestiwn, 'dan ni nes at y diwedd rŵan, yym ydi pobol digartref yn ca'l eu blaenoriaethu yym efo cys- cofrestyr tai? T'wod ydi os ti'n digartref wyt ti'n ca'l tŷ cyn rywun arall? Yy ma' Cyngor Gwynedd efo system bandio fel ti'n gwybod. Yym, so mae bob un person sy'n gwneud cais i Tîm Opsiynau Tai Gwynedd yn cael ei asesu ynglŷn â'i anghenion tai ac i cyswllt lleol nhw. So dyna 'di'r ddau ffrwd maen nhw'n cael ei asesu ar. Yym, pan mae person digartra' yn cyflwyno i ni, yn amlwg, 'sgennyn nhw'm tŷ, so ma' 'na angen tai brys yna. Yym. Dio'm yn meddwl bob tro bo' nhw'n mynd i dop gofrestr achos ma' nhw'n gor'o' bod efo cyswllt lleol i ardal, ond yn amal iawn ma' pobol digartra yn mynd i mewn i'r band ucha', ond mewn ffor sgynnyn nhw'm cartra a ma' nhw angan bod yn y band ucha'. T'o' fedri di'm... Osgoi hynny. ...fedri di'm osgoi hynny a t'wbod yym m- mae o'n greisys do's gynna ni'm digon o dai 'dan ni'n dallt hyn ond yndi ma' Swn i'm yn deud bod nhw'n cael eu blaenoriaethu, ond mae'r asesiad yn cael ei wneud ar yr angen bres ac y cysylltiad lleol. A dwi'n dwi'n cofio dim lot, wel cyn Covid oedd y ran fwy o dai yn Gwynedd yn mynd i pobl sy'n band da, dau, so doedd ddim yn wneud, doedd ddim fath o cystadleuaeth i cyrraedd band un, Ond rŵan achos bod ni yn y crisis ti'n sôn am, ma' ma' ran fwy o dai yn mynd i yy band un rŵan ydi hynny'n wir? Ma' hynny yn wir ma' band un A ydi'r band ucha gei di ga'l a ma' rhan fwya o dai yn mynd i pobol sydd yn band un A. Dydi bob un tŷ ddim mynd i bobol digartra achos t'od yn amal iawn ma' lot o'r stoc 'dan ni'n edrych am ella yn ffotiau un llofft a does na'm llawer o heina yn dod i fyny ar y gofrestr a maen nhw fwy o tai teulu so yym yndi mae tîm opsiynau tai yn asesu mae 'na tai angen tai bres a mae 'na gysylltiad lleol ac yn aml fel dwi 'di deud mae pobl digartra'n ffitio mewn i'r categoria yna. Ie wel os os ti ddim efo tŷ ti angen help yfory. Definitely. Oce so yn amlwg 'dyn ni 'di bod yn trafod hyn ma' 'na problem digartrefedd yn Gwynedd ie? Yym a dwi'n gwbod bod ni'n neud sawl peth i helpu pobol yym fase chi gallu mynd trw'r nw yym t'od cadw ymwybyddiaeth am be' 'di be' 'dyn ni yn cynnig i helpu pobol sy'n y sefyllfa yna? Medra fel ti deud ma'r broblem yn un enfawr ella 'di pawb 'im yn weld o on' mae o'n digwydd a mae o'n drist yym t'o' Dw i'n gallu bod yn rhan ohono fo a mae o'n deimlad eitha braf gallu bod yn rhan o bwsio pethau mlaen a trio dod i'r afael â'r broblem sy' 'na i bobl digartra yn Gwynedd. Yym, 'dan ni'n lwcus yn fama, mae Cyngor Gwynedd yn eitha arloesol ar y funud pan mae'n dod i tai. Yym, 'dan ni efo llawer i ddatblygiad, gynnon ni ddau sy wedi cwblhau, yy ma' gynnon ni pods yn Gaernarfon a pump pod yn fanno sydd yn podia annibynnol i bobol ga'l mynd i pan ma' nw jyst iawn yn barod am denantiaeth 'u hunan yym ma' gynnon ni'r un un teip o set up yn Dolgella yn Dolsadler lle ma' gynnon ni bump uned arall. Oedd hynny yn yym e- efo y short list am wobr yn Llundain? O'dd heina ar yym yym short list am wobr yym inside housing yym dwi meddwl 'na best Rural Supported Accommodation oedd o. Yym ma'r ddau ma'r pump uned yn y ddau le yn dod efo cefnogaeth lefel isel ond pan ma' pobol jyst iawn yn barod i symud ymlaen mae o yn y w- ar y newyddion ar y funud bo' ni newy gomisiynu yym Housing First cynta wel g- yn Gwynedd ag 'dan ni'n edrych ymlaen i hynny 'lly a ma' gynnon ni hefyd cynllun lesu Cymru sy' 'di bod yn llwyddiannus ofnadwy lle ma' gynnon ni lot o dai gwag yn Gwynedd 'dan ni'n gwbod hyn. Yym a ma' cynllun lesu Cymru yn be' dio di y llywodraeth sydd i roi pot o bres i cynghora yym a ti yn ti'n sort of gweinyddu fo ar ran y llywodraeth yym da ni ti'n ca'l gosod targed a fe gatho ni wyth miliwn o bot i ddod a tai sgin landlordiaid yy nôl i safon a bo ni'n rhentu nw gin y landlord a wedyn yn rhentu nw nôl i'r cyhoedd so ma' hynna di bod yn Help mawr i ni. Dwi'n meddwl bod gennym ni 22 eiddo ar y cynllun efo pobl yn byw ynnyn nhw a mae gennym ni bymtheg arall efo gwaith yn cael ei wneud arnyn nhw. So dan ni'n hefyd yn trio mynd i mewn i'r sector breifat a peidio jyst dibynnu ar tai cymdeithasol. Ac mae 'na lot, lot fawr o ddatblygiadau eraill na fedra i'm sôn am heddiw 'ma, ond mae gennym ni dudalen sydd ar Facebook sy'n sôn yn benodol am Cynlluniau Tai Cyngor Gwynedd, enw fo ydi Cynlluniau Tai Cyngor Gwynedd, a mae o'n rili diddorol, a ma' hwnna os 'dach chi isio cadw 'fo be' sy'n mynd ymlaen, fydd bob dim yn ca'l 'i gyhoeddi ar hwnna. Ie, pwysig nodi hynny. Yndi. Ie. Ag y cwestiwn ola, pa help yy 'dan ni'n cynnig i bobl digartref neu sy'n cyflwyno digartref? Yym, dwi me'wl un peth swn i'n licio gyfarch ydi 'dan ni wedi ail-strwythuro'r adran digartra'n ddiweddar. yym i roid lot lot lot o ffocws ar at gwaith ataliol. Yym o'dd digartrefedd Cyngor Gwynedd yn yn ymatebol o blaen oedden nhw'n ymatab i greisus yym a dwi fel rheolwr y gwasanaeth yn credu'n gry mewn m- fedri di ca'l y mwya buan ti'n gallu ymyrryd i mewn yn y broblam. Ie. y lleia ydy'r crisis yn y diwadd. So 'dan ni'n ffocysu lot ar yr elfen ataliol, felly t'mod, 'di lot o pobol ddim yn gwbod am y gwaith 'dan ni'n gallu neud ag yr cyngor a'r cymorth 'dan ni'n gallu roid. Yym mi oedd 'na yym oblygiada statudol yym cyn i fi ail strwythuro, a mae o dal yn bodoli, jyst 'dan ni'n neud petha chydig bach yn wahanol yn Gwynedd. Yym doedda chdi'm yn gallu cysylltu efo dy gyngor lleol tan o' chdi o fewn 56 diwrnod o fod yn ddigartra, which dwi'n me'wl sy chydig bach yn bonkers, yym t'mo' Mae'r problem, wnawn ni rhoi esiampl, mae 'na broblem yym methu talu rent. Mae hwnna'n dwgwyd blwyddyn cyn y pwynt yna. Be 'di'r pwynt i ni ymyrryd pan maen nhw 'di cael achos llys yn erbyn nhw? So, dan ni'n gallu cynnig cymorth, dan ni'n gallu cynnig tibod cefnogaeth, dan ni'n gallu cynnig yym sain-postio i asiantaethau eraill sy'n gallu helpu, dan ni'n gallu cym- cynnig cymorth cyngor ariannol so 'dan ni'n gallu neud so y negas ydi dwi me'wl gynna fi ydi i ddod atan ni'n fuan. Hmm. I ddod atan ni. Paid a bod yn ofyn. Paid a bod yn ofyn yym 'dan ni'm yn feirniadol so 'dan ni 'di... Empathetic. Empathetic 'dan ni 'di arfar delio efo hyn a ma' gynnon ni lot o adnodda ma' gynnon ni lot o adnodda fedran ni neud i helpu ma' 'na ma' 'na swyddogion gwych yn gweithio 'ma a dwi yn meddwl ma'r neges o heddiw 'ma ydi os wyt ti'n ama' bo' gin ti broblem tai Ella bod chdi'm yn actually gwybod dy hun bod o'n broblem tai. Ella bod chdi'n ista mewn tŷ tamp a ti'n meddwl 'oh my god, mae mhlant i'n cael chest infections, maen nhw'n cael hyn'. Coda ffôn, cymar cy- cy- cymar cymorth tibod a dyna 'da ni yna i. A hefyd beth sy'n dda dwi'n meddwl ydi mae genna ni berthnasau cryf efo'n partneriaid yym fel Adra, Tai Gogledd Cymru, Grŵp Cynefin a 'da ni'n cydweithio'n agos iawn efo nhw i drio ddod i'r afael efo'r crisis tai sydd yn Gwynedd. A fath wneud eu profiad fi ydi bo chi yn mynd y y y milltir pellach pob tro i helpu pobl. Da ni'n trio. So diolch yn fawr am bob dim da chi'n neud. Dim problem o gwbl.
Diolch.
Diolch am wylio. A cofiwch plîs, a da chi di clywed eddiw, da ni yma i chi. Os da chi angen unrhyw help o gwbl, plîs cysylltwch â'r adran.